angekuwa naye hapa tiyudo ka lith lweta onge angepata mkono wake naye en ema de jogi omake mowang'e ni yeye angeshikwa adieri jatich nowacho ne ni kata riembo miriemba ni bedwa tinya naye mfanyikazi pia alimwambia kunifukuza umenifukuza ni matakwa ya Mungu ah, Yesu paki gima rach motimore ne ng'ato kizuri kibaya ambapo kimetendekea tok ng'ata ng'ata si mtu yoyote tu kumana ng'ama oyie kuom Nyasaye ila tu anayemwaminia Mungu mana ng'ama oyie go chonge piny ambaye amekubali kupiga magoti mana ng'ama oyie kawo misigo mare ambaye amekubali mukete musalaba mar yesu gimo timorene no mano dwach nyasaye emomiyo yesu wacho niya aneno ka musalaba ochopo to kata kamano dwachi emotimore kaber muda dhiye musalaba tadhiyo kaber muda changi to changi mogodobne yesu gimotimore ne ng'ama oyie uwe tena gimo timore dala uka ma ok ber to ka uye kuom Nyasaye wenzetu kilichotendeka hapa si kizuri ila mkiaminia mano dwach Nyasaye wawuoye kod chuny ng'ato mok oyie kuom Nyasaye acha niongee na moyo ambao hujaamini Mungu ndiko wachonwa niya agani nasema ya kuwa prariyo nyaka prariyo gabich a ilori ishirini hadi ishirini na tano kisha ufunge ndiko mar Nyasaye wacho niya hmm. kane Maritha owinjo ni Yesu biro nowuok mondo oromne Maria nodong' e ot Maritha nowacho ni Yesu niya, Ruoth, kada bed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho. To kata mana sani ageo ni Nyasaye biro timoni gimoro amora mikwaye. Yesu nodwoke ni, Owadu biro chier. Maritha nowachone ni, ang'eyo ni ang'eyo ni nochier chieng' giko piny. Yesu nowachone niya, an e chier kendo an e ngima. Haleluya. Amina. Nyiri gi gin nyiri ariyo. Wasichana hao ni wawili.

Haleluya. Amen. Owuoyo kod Yesu. Amenena na Yesu. Owacho ni dini ibed ka wadwa ok dotho. Kamwambia ungalikuwa mwenzetu angalikufa. A Yesu pake. Amina. Kaka wan ka. Jinsi tuko hapa. Jomoko biro barore dong kod Yesu. Wengine watapasuka wabaki na Yesu. jomoko dok e weche mamoko na wengine warudi kwa mambo tofauti. Ema koro wabiro winjo ni lopo gundha yawuot e laro mogore. Hivyo sasa tutasikia shamba la kugundha vijana wake wanagombania wana wana opaki Yesu Ruoth ma ok odok kor Yesu. Hiyo haijarudi kwa Yesu. Eka wabiro winjo na sasa tena tutasikia ni mago otimore kwa hayo yametendeka nyaka lewni mag mama nyadenyo mane otho kore ka wang' wagoginigi mondo yawuoyi gore na tena mavazi ya binti hii ya nyagundo tena wa- wadada wana- wana- rinda makwar ni an ema kawo hili linda nyekundu ni mimi nalichukua diel manye odong' ni an ema kawo mbuzi iliyosalia ni mimi nachukua Sufuria manodong' mar nyuolo ber. Sufuria iliyobaki kubwa. Ma jomoko luongo ni mina biera. Ambao wengine wanaita mama biera. Mano anie makao. Ni mimi naichukua. Tadwa wacho. Ila nataka kusema. Ni ng'ama oweyo duto te. Kwa ambao ameacha yote. To kawo yie mar Yesu Kristo. Akachukua imani ya Yesu Kristo. Obiro wuoyo kod Yesu. Atanena na Yesu. To Yesu biro siemo ne gima onego otim. Yesu utamwelekeza la. Dumo ne Yesu jana. Ok ing'eyo mondo yawuoyi sama eh, jodongo osetho kama kore kabe giloko kit

dichuo moro amora moyie kuom Yesu okonolal ngang' nobed gi ngima mosiko ma nyaka chieng', ngima ma onge tho, ngima ma onge chandruok, ngima ma nitiere gweth, ngima ma nitiere dongruok, ngima ma nitiere gik mabeyo. Gima minene nyithindo. Gima minene mwandu mag piny. Gima minene dongruok. Gima maonge tuoche. Gima maonge nyiero. Gima maonge ywak. Duong' odog ne Yesu Janazareth. Chibadi modifwane Yesu. Emomiyo kod odhiambo masani. Aluongo Yesu simba e dalani. Yesu ma biro dong' kod jodala. Yesu ma biro rito nyithindo maka. Yesu ma biro rito nyikwayo man ka. Yesu ma biro rito wagogini maka. Yesu ma biro rito nyaka gweng'ni. Yesu ma biro kelo nyaka kor. Mondo dhano oyudie chiemo manyalore. Yesu ma biro gwedho gweng'ni kawuono. Maka wang'wa wuok ka odhiambo. To wawinjo ni wach moro ne otimore. Manyiso ni wach Injili nodonjo ka. Waneno ka gweng' obedo kod kwe. Waneno ka koth ochwe ratiro. Waneno ka res koro yudore e nam. Apako Yesu ja Nazareth. Nitie Yesu moro. Nitie Yesu moro. Iluonge ni kuon mar ngima. En kuon ma jal mochamo kech ok noka. Amoni nyingi Yesu noero kamano. Wachung'ane malo ng'ato kod ng'ato. Walamie Nyasaye waduto. Kama intie ae malo, akwani ka intie mabor tisudane machiegni wadwa lemo. Jal man gi chien minena biuru machiegni. Jodongo man chien biuru ane machiegni wadwa lamo Nyasaye. Kendo kapok walemo to awinje wer moro malit maywa teko mar Nyasaye. Machalo gi gogo gi gogo. Wach Nyasaye machalo gi gogo mobare pien na.